السلام علیکم دوستو کیا لے تبھی ایسے جی کہ میں خالد بھٹی سارے دے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک وچ بھٹی ویلوگ 786 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی خوبصورت لوکیشن اور خوبصورت لوگ بہاولپوری شہزادے ماشاءاللہ میرے پیارے کزن جاوید اقبال صاحب سی مجاہد بھٹی السلام علیکم حاجی کاشف صاحب السلام علیکم تے جیویں تہاکوں پتہ ہے دوستو میں تقریبا کافی ڈینہہ پہلے ہک کیو این اے ویڈیو تے ویڈیو بنائی ہام کہ میں کہ یار میڈی کیو این اے ویڈیو آون والی ہے جنہیں جنہیں دوستاں نے کمنٹس کرنا ہووے سوال پچھنا ہووے پچھ سکدے تے ایں وجہ کنے یقین کرو کافی لانگ ٹائم دے بعد میں اج کیو این اے ویڈیو بنانا پے کیونکہ میکوں دوستاں دا انتظار ہی اپنے کزناں دا انتظار ہی کیونکہ اساں وعدہ کیتا کہ جیلے میڈے کزن آسن بہاولپوروں اساں ہوں ولے کیو این اے ویڈیو بناسوں ایں وجہ کنے ساڈے بہاولپوری شہزادے ماشاءاللہ اج آ چکن تے اج اساں ویڈیو کریندے پے سٹارٹ تے دوستو جڑے جڑے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گینے انہوں دے کنے بعد وال کریندے پے مزیدار ویڈیو شروع تے مجاہد بھی دسے سن کہ کینا کمنٹ سی سی پہلا پہلا یاد کر دے تے یاد کر کے دوستو یقین کرے سو بہاول پور دی ایک ایسی پرسنالٹی ہے بہاول پور دی ایک ایسی سلیبریٹی ہے جنہاں دا تقریبا تقریبا یقین کرے سو کہ ملین دے حساب پتہ نہیں کئی ملین انہاں دے لائک ہیں

سینے دوستو ماشاءاللہ سا ہی ٹائم اپنے استاد محترم دے باغ دے وچ ہیں تو اکو اے باغ کیڑی شاید ہے سی امروداں دا باغ ہے ماشاءاللہ اور اگر تساں دوستاں نے کھاونے سی آ ونجو ہن کچے حالی جس ٹائم پاک ویسن وال تو اکو لازمان دعوت کیو جوید بھائی کو دیکھو دی پہلے وانتے امروداں کو کھاون پہ گئے پہلا پہلا کومنٹ سے سی ساڑی پیاری سسٹر سونی سسٹر گیرن بھی لوگ سونی سسٹر لکھ دین کہ ادا میرا کوئسچن یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کی لائیو کیوں نہیں آتی

ٹیکنیکل یاسر صاحب دا ماشاءاللہ لکھدے پن کمال مہربانی یاسر صاحب بہت بہت شکریہ جناب بیا کمنٹس اسیں علی حسن خالد بھائی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ علی حسن بھائی کمال مہربانی سئیں بیا کمنٹس اسیں شارٹ کٹ ریسپی ساڈی بہت پیاری سسٹر ہن ماشاءاللہ زبردست لکھدے پن کمال مہربانی پیاری بھن بہت بہت شکریہ کمال مہربانی صوبیہ شیخ ویلوگز حیدرآباد توں کمال مہربانی میری پیاری بھن لکھدے پن کہ ماشاءاللہ واؤ گڈ شیئرنگ کمال مہربانی بہت بہت شکریہ تساں

امب آلی تھینے دا پن سی۔ جائے جائے امب کھاونے دے مہینے بعد آوے سی وا لازمی بھلائے نا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بھلنا نہیں سی۔ ایڈوانس تھی گی دعوت۔
مجاہد بھائی دے طرفوں میرے طرفوں نا۔ بیا کمنٹ سے سیں منہل اکرم ولاگز لکھ دین سیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو شیئر کی ہے اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم درود پاک پڑھ کے ماشاءاللہ یقین کرو دعا بیٹھے منگدن مہربانی کمال مہربانی منہل اکرم بھائی کمال مہربانی اکرم بھائی بہت بہت شکریہ تساں اتنا پیاری دعا منگی ہے ساڈے واسطے کمال مہربانی اللہ پاک تہاکوں وی خوش رکھے بڑی مہربانی سی۔ بیا کمنٹ سے سئیں میتھ بائے مس خان تاں لکھ دن سین دس از گریٹ واچنگ کمال مہربانی بہت بہت شکریہ اگر تساں سسٹر ہیوے بڑی مہربانی اگر تساں بھائی ہیوے وال وی تہاڈی کمال مہربانی۔ بیا کمنٹ سے سئیں محمد ریاض ساڈے پیارے بھائی میراں ملیں دے شہزادے ماشاءاللہ دبئی رہن آلے لکھ دن سین نائس۔ ریاض بھائی کمال مہربانی سئیں کمال مہربانی بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی۔ بیا کمنٹ سے سئیں عظمی ولاگز

بیا کمنٹ سے سین شین فے ویلوگز ایئر لینڈ تو او لکھ دین سین کہ آپ کی کیو این اے ویڈیو کا انتظار رہے گا بڑی مہربانی میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ ناراضگی معاف میں تہاڈا نام نہیں گھن سکیا پہلے والی ویڈیو دے وچ تاں اللہ پاک تو خوش رکھے اگر جڑے جڑے دوستاں نے ایئر لینڈ دی لندن دی اگر ویڈیو دیکھنی ہوے تاں شین فے ویلوگز سرچ کرے سین انشاءاللہ انہاں کو انشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے ویلوگ مل سین جنہاں نے لندن دی سیر کرنی ہوے تاں لازما ہی چینل دا وزٹ کرے سین انشاءاللہ انہاں کو وی آئی پی ویڈیو دیکھن تو مل سی

سئیں محنت کرن ہک رات اچ ہی وائرل تھی سگدن اگر محنت کرن دا اگر محنت نہ کرن خالی گالھ ہی ہوون دا ول گالھ ہی نال ہی وائرل تھی سگدن باقی صحیح گالھ ہے سئیں ٹھیک ہے مجاہد بھی مجاہد بھائی آکھیا اگر تساں محنت کریسو تاں تساں ہک رات اچ وائرل تھی سگدے وے تے اگر تساں محنت نہ کریسو تاں ول گالھ ہی گالھ وائرل تھی سگدے وے تساں لگے رہے ونجو اللہ پاک تہاکوں کامیابی عطا فرمیسی۔ ٻیا کومنٹ ہے سی سرائیکی چینل ساڈے جلال پور دے یوٹیوبر بھائی لکھ دین سی السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے اللہ پاک دے احسان لالا تہاڈی دعا چیدے شکر الحمد بس موجاں ہی موجاں ہن سئیں ڈالر بس ڈالر دے پچھوں بھجے ودے ہیں کمال مہربانی سی۔ بیا سوال ہے سی ارم بشیر لکھ دین سی کہ ویری نائس کمال مہربانی میڈی پیاری سسٹر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کمال مہربانی۔ بیا ساڈے نال ہیں سی ساڈے بہت ہی پیارے بھائی جیڑھے ساکوں فل سپورٹ جڈن دا اساں چینل بنایا تے ساکوں فل سپورٹ کریندے پن شروع کنے لکھ دین سی ماشاءاللہ خالد بھائی آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے آپ کو انکم کب شروع ہو رہی ہے

تہوں دے اتے آسی دل اتنا خوش تھے جس ٹائم تساں ڈالر دا ناں گھدے اور پہلی انکم دا ناں گھدے اساں ہی گالھ توں مس کریں دے کریں اللہ حالی تک کہ ساڑی جڑی پہلی انکم ہے کڈن آسی تے اساں ڈالر نال انشاءاللہ کھیڈ سوں کمال مہربانی رش پاڈو رش رش پاتی پھیتی پھیتی کر
بیا کمنٹ سے سی ناہید کوکنگ پوائنٹ دا لکھ دے پین سی آپ نے شجاباد کی ویڈیو کب بنانی ہے تاں ایندے بارے وی سوچنڑاں پوسی کیونکہ میں انہاں باجی کوناں تقریبا کافی عرصے توں میں وعدہ کیتا ہے کہ شیر آباد دی ویڈیو انشاءاللہ بنڑیندے پئے ہیں بنڑیندے پئے ہیں بنڑیندے پئے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد تہاکوں انشاءاللہ وی آئی پی اور وی آئی پی زبردست تہاکوں ویڈیو شیر آباد شہر دی ملسی انشاءاللہ لازمانی تہاڈے نال شیئر کریسوں انشاءاللہ جلدی کمال مہربانی بہت بہت شکریہ بیا کمنٹ سیسی ناصر بھائی دا ناصر بھائی آدھے پئے ہن ہائے ہاؤ آر یو کمال مہربانی سی تاں بیا کمنٹ سیسی یو ٹی وی تبسم تبسم بھائی لکھدے ہن سئیں کہ دل ڈیندے پئے ہن بلکہ سارے دل ہی دل ہن یار دل۔

انشاءاللہ اوہی تہاڈے نال انشاءاللہ شیئر کریسوں اساں پہلی جیڑھی انکم ہوسی کتھاں اساں خرچ کریسوں انشاءاللہ تہاڈے نال لازمن شیئر کریسوں انشاءاللہ بھائی جان جلد از جلد تہاڈے کول وی انشاءاللہ چکر لیندے پئے ہیں تساں تیار تھی کے رہو انشاءاللہ تہاڈے علاقے دا وزٹ کریندے پئے انشاءاللہ لازمن لازمن انشاءاللہ زندگی رہے گی تاں لازمن تہاڈے علاقے دا لازمن چکر لیسوسی انشاءاللہ۔ شہزاد بھئی این سی شہزاد بھئی لکھدن کہ اساں نوکر بھراواں دے کوئی گالھ نی بڑی مہربانی سی بہت بہت شکریہ شہزاد بھئی کمال مہربانی سی۔ بھاول پور دی بہت وڈی سلیبریٹی اور خاص کر جیڑھی چولستان دے چولستان دے کلچر کوں اجاگر کریندے پن اور انہاں دے چینل دا وی ناں ہے کریم والا اور ٹک ٹوک اکاؤنٹ دا وی ناں ہے کریم والا یقین کریسو کہ اتنا وی آئی پی ویلوگنگ کرینن اور وی آئی پی ٹک ٹوک بنینن ناں انہاں دے کئی ملین دے حساب نال ایویں سمجھو انہاں دے لائکس ہن لکھدے پن سی کہ کیا لکھدے پن ڈسا ڈوں۔ ڈس ڈو سائیں کوئی گالھ نہیں ہن ڈیڈھ گھنٹہ تھی گئے ڈس ڈو۔ ڈیڈھ گھنٹہ تھی گئے کریم والا لکھدے پن سی کہ واہ بھائی جی واہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرماوے تاں کمال مہربانی کریم والا بھائی بہت بہت شکریہ کمال مہربانی تساں اتنا پیار نال خلوص نال ساکو کمنٹس کیتے ساڈی ویڈیو تے اے وے کمال مہربانی بہت بہت شکریہ ساکو اتنا خوشی تھئی اے حد کنیں زیادہ تاں جیڑھے جیڑھے میں دوستاں دا جیڑھی جیڑھی ویڈی فیملی دا میں اگر ناں نہیں گھن سکیا تاں ناراضگی معاف کیونکہ میں ویڈیو جیڑھی بݨائی ہئی تاں اوندے میں خاص کر آکھیا ہئی میں کیوں این اے ویڈیو بݨیندا پیاں جیڑھا دوست اگر ایں ویڈیو دے وچ کمنٹس کریسی تاں میں صرف اوں ویڈیو دے کمنٹساں دا جواب ݙیساں میں کیونکہ اپݨا وعدہ پورا کیتے اور جیڑھے جیڑھے دوستاں نے جیڑھی جیڑھی ویٹی فیملی نے جیڑھے جیڑھے دوست احباب میݙے علاقے آلے غیر ملک آلے بھن تے بھانویں اپݨے پاکستان آلے ہن انہاں نے جیڑھے جیڑھے سوال پچھے میں انہاں دا جواب ݙے ݙتے وی اوندے کنے بعد کمنٹساں دا میں جواب وی ݙتے وی کمنٹس دا ریپلائی ݙتے وی اگر جیڑھے جیڑھے دوستاں دا میں جواب نہ ݙے سڳیاں ناراضگی معاف انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جیڑھی ویڈیو بنڑیسوں انشاءاللہ اوندے لازما جواب ڈیسوں تاں اج دی ویڈیو دی تھیں کنے پہ اینڈ امید ہے کہ تہاکوں ساڈی ویڈیو اچھی لگی سی اگر تہاکوں ساڈی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کوں لازما سبسکرائب کریسو بیل آئیکن آل تے لازما پریس کریسو تاکہ ساڈی آون آلی نویں ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھیون انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال تھاں تک اللہ حافظ گلا خشک تھی گئی یار میں ٹھیک ہاں۔